अमिताभ जी नमस्कार नमस्कार काल्हि तऽ मजदूर दिवस रहए जी जी सब जगह कार्यक्रम भेलै ई भेलै भाषण भूषण भेलै लेकिन एकटा बात बड़ा व्यथित करैए कि अपन मिथिला भूमि जे ज्ञानक भूमि जकरा लोक मानल जाय रहै ओ पलायनक भूमि केना भऽ गेल मजदूरक पट्टी केना भऽ गेल मजदूरक सप्लायर यूनिट केना भऽ गेल बिहारके

ओहो तऽ बड्ड नहि भऽ रहल छै तब अपना मिथिलाके रोजी रोटी लए हजारो लोक हर साल बाहर जाय पड़ि रहल छनि अलग अलग राज्यमे अलग अलग देशमे तऽ एहिके लेल सभसँ बड़का छै जे रोजी रोटीके चुनौती छै सरकार ओतेक रोज मुहैया ओतऽ करा नहि रहल छथिन उद्योग धंधा एखन तक ओहि स्तर पर फैलि घोषणा जरूर भऽ रहल छै लेकिन उद्योग एको गो उद्योग नहि छै जतऽ दू हजार आदमी इकट्ठे काज कऽ सकए मतलब कागजे पे छै उद्योग का- एकदम छोट छोट उद्योग जे लोकल स्तर पर लोक खोलि रहल छै पाँच दस गोटे वाला से चलि रहल छै लेकिन छोट उद्योग लेकिन बड़का उद्योग एखन धरि ओतऽ नहि छै जाहि कारणे लोकके मजबूरीमे मजदूरीके लेल बाहर जाय पड़ै छै आ मजदूरे नहि बल्कि आओर भी मतलब युवा वर्ग जे छथि पढ़ल लिखल लोगोके मजबूरी छनि बाहर जाना अच्छा अच्छा बैजू जी अहाँ तऽ युवा छी अहूँ अहूँ देख रहल छी युवा मनमे की चलि रहल छै मिथिलामे तऽ ई तऽ बड़ा एकटा दाग छै ने कि हमसभ जे ज्ञान भूमि रहै जे ऊर्जा भूमि रहै ओ पलायनक पलायनके भूमि भऽ गेलै तऽ अहाँ अमिताभ जीके बातसँ सहमत छी हँ बिल्कुल सहमत छी जेनाकि सर कहबे केलखिन यऽ अँ, आजादीसँ पहिने ओहि टाइममे मतलब सुनबामे आबै छै कि अँ, चीनी मिल रहै अँ, सूत मिल रहै जूट मिल रहै पेपर मिल रहै तमाम तरहके जो धंधा रहै लेकिन एखुनका टाइममे रोजगारके नाम पर रोजी रोजगारके नाम पर एकटा अँ, अँ,

एकर सबसँ बड़का रास्ता छै कि जे ग्रामीण स्तर पर सरकार अगर नहि उद्योग तऽ फसले के उत्तम क्वालिटी के लेल ध्यान देल जाय कोल्ड स्टोरेज खोलल जाय जे किसान ओतऽ उपजा कऽ कऽ कोल्ड स्टोरेज मे राखय आओर कोल्ड स्टोरेज के अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेहो लगाओल जाय मानि लिअ आमे भेलै तऽ आम के कोल्ड स्टोरेज मे राखि कऽ फेर फूड प्रोसेसिंग कऽ कऽ जेना माजा कम्पनी बाहरसँ माजा कम्पनी हमरा बाजारमे चलि रहल अइ बाहरसँ बनल हरियाणाके बनल हिमाचलके बनल फूड जे हमरे आम जकाँ ओहरके बना कऽ संस्करण कऽ कऽ हमरा सभके बेचल जा रहल अइ तऽ हम किया नहि बना सकै छी एखन मोदीजी आयल छलाह तऽ मोदीजीके आबैसँ किछु अहाँके लगैए कि किछु मिथिलाके भाग्य बदलतै देखियौ मोदीजी तऽ आब बहुत दिनसँ छथिन हुनका भाग बदलऽ चाहथिन तऽ हुनका आबैके जरूरत नहि छनि ओतहि बैसल भाग बदलि देथिन लेकिन हुनका जे सरकार अपना हिसाबसँ चलै छै ओकरा जे छै चाही भोटके राजनीति गवर्मेंटक नीति लगभग भोटके हिसाबसँ देखल जाइ छै मिथिलाके एखन ओ घोषणा केलखिन हेँ जे विकास कऽ देब ई रोजगार आबि जायत हालांकि दू दू दिन पहिले दूगो चीनी मिल खोलबाक फेरसँ सकरी आ रैयामके भेलै है जाहि लेल एस बी आई के रिपोर्ट तैयार करै लए कहल गेलै है तऽ ओ बड़का प्रोसेस लंबा प्रोसेस छै एखन ओतऽ मे कोई टाइम लाइन नहीं छे एखन नहि हमरा दूर दूर तक एखन नहि बुझायल तो फिलहाल एखन मिथिला में भले एक मई के हम सब ढोल नगाड़ा बजा ली एक नहीं एक मई के हम सब दुनियाके मजदूर एक हो जाओ सभटा कऽ ली लेकिन मिथिलाके जे पलायन छै मिथिलाके जे खराब स्थिति छै ओकरा लऽ कऽ लगैए कि एखन कोनो स्थिति बदलावके सम्भावना नहि छै अहाँ दुनू आदमी समय देलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद